Hawnhekk imġarr ix-xini f'Għawdex. Dan huwa wieħed mill-aktar postijiet kwieti fil-gżejjer Maltin. Imma sa ftit ġimgħat ilu kien wieħed mill-aktar postijiet imfittxija fid-dinja għaliex hawnhekk kien hawn Angelina Jolie u Brad Pitt jaħdmu l-film By the Sea. Kemm dam u Għawdex kulħadd prova jgħarrex biex jara jarhomx, imma mhux kulħadd irnexxilu jarafhom. Aħna ltqajna ma' Rosina li għandha restaurant ftit il fuq minn hawn li qaltilna li marru jiklu għandha u marfithomx mill-ewwel. tlajt minn imġarixini, ġejt sannat u tħalt nieħu kafea minn għand Rosina. Hawnhekk f'dan il-ħanut xkejken ftit ġimatilu kien hawn Angelina Jolie u Brad Pitt u ħafna min-nies li kienu qed jaħdmu fuq by the sea li ġew jieklu jxorbu hawnhekk. L-istorja bdiet meta Chris Brigham, l-executive producer tal-film, beda jmur jieħu kafe għand Rosina wara li jispiċċa mill-filming. Ken jiġi id-direttur tagħha, ken jmur jimxi fil-ħodu u fil-ħin. Ek, bat flaxija xin ikun lest mix-xogħol kienet jisa l-ħin tad-disa ta' bil-lejn. Jiġi jieħu drink u jarġa' u jmur id-dar fejn fejn kien joqgħod. Rosina ma kienx taf minnu, ħasbitu turist u aħna nissuspettaw li meta saret taf minn kien iffansjatu xi ftit għax bejnietna Rosina għadha xebba. Għalli jiena il Wieħed minn tal-films ta' Anġolina. Eh, għetlu, that's nice, Jan. Għetlu, ma għetlu, wissa jena, we have a talk together. Għetlu, għax ħad pjaċir Jan, xinġaw, u jisu ħa eh, konfidenza miħej. U jien ukoll għadna nitkellmu hekk. Il-kelma ġriet li l-ikel ta' Rosina tajjeb u l-atturi tal-film ta' Angelina Jolie u Brad Pitt kollha bdew morru jieklu u jieħdu l-kafe għand Rosina. U darba mar Brad Pitt ukoll. Imma Rosina mar fitux. Jan ma nafx minnu dan Brad Pitt, għatma għatma rajtu bajna, ja? Wafqet karozza u barra, sewda, taxi, Aha, taxi u daħlu tnejn. U dejn, xin daħlu tnejn, naw fil-bar. Kelli li kienet taqat wara l-bar, għalt li Rosina, ejja għalt li xaw wieħed minnom, għaw, għat nibza minnu. Għat telet tibza minnu magta fit-tieħ drink, jen. Qaltli le, qaltli hija teħint, qaltli oh yeah ħriġt, għedtilhom all right, għedtilhom nservikom u ħadu xi tnejn birra kienu ħadu local beer.
Dakinhar li Brad Pitt mar għand Rosina, martu Angelina Jolie ma kinitx miegħu. Meta wara ħafna Rosina saret taf li kien Brad Pitt, stiednet lil Angelina Jolie tiġi għandha wkoll. Kint ngħidilhom meta kienu jiġu hawn, kint ngħidilhom kemm nixtieq nara lil Angelina. Kienu jgħiduli li l-Angelina mhix ħadd tiġi. U darba minnhom bgħattilha jien għedtilhom ħudula fl-ixku nażel il-dik tagħha u l-accountant tagħha. U ħaditula, għalt li jiva, għalt li tifrazzah. U ħadet pjaċir, xintajtula ġiet la għada u għalt li għalt li għalt li thank you.
Imma qabel telqet lura lejn l-Amerika, Angelina Jolie marret ħabbat il-bib ta' Rosina u tata ritratt iffirmat.
Għadli, that's for you, Rosina. Għattila thank you very much.
In-nies tal-film rabtu qalbhom mal-ħanut ta' Rosina, tant li l-accountant tal-film iddeċidiet li tiżżewweġ hemm. U din kien hemm waħda minnhom. Elit, issa I want to marry here.

U huma aktar għamlu dawl u kien hawn sabiħ ħafna. Kulħadd għaddej, qelu dak x'qed isir għand Rosina. Mbagħad raw l-għarajjes jisfnu hawnhekk bil-libsa tat-tieġ.
Sirna nafu li fil-ħanut ta' Rosina Mhux Angelina Jolie u Brad Pitt biss marru. Infatti sibniela guestbook iffirmat minn ħafna nies popolari bħall-attur ta' The Hobbit Billy Connolly.